Er gwaetha'r boi hwnnw oedd yn gweld Ton y Pandy ar nos Sadwrn yn harddach lle na Rhufain. Dydi pentrefi a threfi diwydiannol Cymru ddim yn llefydd y mwya gorchestol o ran pensaernïaeth. Yn eu plith nhw, ddaru Bethesda rioed fy nharo i fel un o rhei gwaetha. Er ei fod o yn debycach i le wedi hau yn ytrach na lle wedi ei adeiladu, Eto, mae'r brif stryd yn eitha' taclus. Mae ambell i lecyn yn y stryd fawr yn weddol ddymunol i'r llygad yn bensaernïol. Y llecyn o gwmpas y golfadail a wnaed yn enwog gan un o englynion Willias Parry. Ond yn ôl llythyrwr di-enw yn un o bapurau wythnosol y gogledd, rydw i wedi edrych yn y llefydd anghymwys. Yn ôl y gŵr hwnnw, sy'n sgwennydd anafig enw New Broom, mae Bethesda yn warth i Gymru. Mae o'n honni fod 'na slymiau Methesda sy'n gwneud i Scotland Road, Lerpwl, edrach fel paradwys. Wel mae 'na ddyn yn sgwennu yn y Chronicle wsos yma yn deud bod Bethesda yn warth i Gymru, bod 'na slymia gwaeth na Scotland Road, Lerpwl yma. Be ddeuda chi? Os ydym yn deud hynny wir, be dwi wedi weld yma te, mae 'na rai o, dwi'm yn deud bod 'na chydig o slums yn y topia 'na, ma'n cwt tu nôl y doman yn fanna te. Ond ar wahân i hynny, dwi'n meddwl bod 'na, ma' 'na le reit, reit lân yma. Mae rhan fawr ohonoch chi wedi cysylltu efo Tref Bobl i prynu tai a mae'n dda i wneud o funud te. Mae rhai cafodd eu hethau mewn ffwl condition a'i amser yn y funud a naent yn lefn iddi cyn a hynny oedd cyn y rhyfel gyntaf neu ar ôl rhag iddyn nhw. Be' ddudach chi, ydi Bethesda'n warth i Gymru, ydi'r slymiau waeth na Scotland Road? Wel, swn i'm yn meddwl o gwbl, achos yy yr hen draddodiad oedd bod Scotland ra- yy Scotland droad, bod 'na ganibals a bob dim sa'n mynd honno'n byw yno. Ond erbyn hiddiw, ma' lle 'di awtro fo adeilad, yy wel, adeiladu mo man. Ond rŵan, dechra dyma dyn Bethesda ma' nhw. Yn ymwneud â ma' lot o waith adeiladu a chwalu hen adfeilion i lawr i gymryd y lle yn neud he.
Wel, yma ni, mae bai'n edrych am ei ôl ei llefydd ei hunain, de.
Wel, mae rhei o'r, o'r llefydd yma'n iawn, ond dwi'n awydd fod yn tŷ chwaer rwan a mae, mae lle hi yn rhedeg efo dŵr a mae gen i deg o blant yna. Oes na neb yn neud dim byd i helpu hi na'm byd, ych chi? Wel, oes wir, mae yna. Mae'n biti sa chi'n medru mynd i fyny i'r cefnacw i weld llefydd budrant sy yna, deud y gwir, te. Mae fo hefyd yn deud bod yna fwy o droseddwyr na'r gyffredin yma. Wel dwi'n cau'n ngheg yn fan'na ta. Nelo un dydd ar darn yna ta. O no, os da ni eisiau byw i gyd efo'n gilydd ta. Ma' nhw. Ma' nhw hynna, ma' hwnna'n wir te. Dwi'n wir, dwi'n reit. Ydych chi yn, yn poeni amdano'r bobl ifanc ma'n neud be maen nhw'n nhw, i be maen nhw'n neud o dŵn i ddim. Maen nhw'n neud fwy o ddrwg na ddeioni. Mae hwnna'n bethau gwir te. Mae yna ddyn yn y Chronicle wythnos yma yn dal allan bod Bethesda'n warth i Gymru, bod yna slymiau gwaeth na Scotland Road yma. Be fysa chi ddeud? O, nag oes.
Nag oes. Mae yna ddwy stryd yn top yma, ynde? Mae honno'n siop na i dipyn yn hi. Ella arall ddim yn ddrwg o gwbl yma. Ond mae'n dweud bod yna fwy o droseddwyr na'r cyffredin, mae mwy o criminals. Wel, mae yna dipyn wedi bod, mae well rwan. Yndi. Mae rhaid i bod, mae rhaid i cael ei dal, ynde. Ond mae well rwan.

te, a dydyn nhw ddim yn leia felly, mae yna cinio gwaed da nhw, bara teg tos Misus. Wel,
dwi'n deud hyn te, mae yna dipyn bach o lefydd yn fan to, sydd bach yn blêr, ond you go, cerwch chi rywle, diom ots i ble, mae hynny'n digwydd tydi? Yndi. A tydio ddim, tydiom yn gwylidd i ni, nacdi? Mae yna development yn mynd ymlaen yn toes, A yn due course mi fyddan nhw'n cael tai ella de. Mm. Dwi ddim yn gweld bod 'na slums yma. Na, dwi'n Does 'na ddim slums. slums. No.